Tēnā nā rā koutou e te motu, e tēnā tangata, e tēnā tangata, tātou e haka tuakana nei, haka teina nei, haka karanga maha nei i raro i te kaupapa manaaki i tō tātou reo Māori. Ko nā wai i teka anō tēnei e huaki ana i te koha ki a koutou, kia hau mai e koutou, Ko waenganui i a mātou ka noho tahi ai tātou i tēnei pō. Nō reira kia ora huhui mai nō tātou. Kia maioha ake anō hoki ahau ki aku hoa kōrero nei, ā, i te wāhanga ki ō tātou tini mate, nō reira, ka tangi tonu ki a rātou, haere koutou e ngā mate, haere koutou. Tātou te hunga ora e hui nei, ā, he maioha tēnei ki i ō koutou. Haere mai nei i ngā pito, tōpito tawhiti o Te Tai Tokerau, inā hoki ko. Moko tēnei, ahakoa e noho nō Mepēti kua tāhae whenua ake ana ki Kaikohe, nō Metimeti me ērā atu hoki o ōna nei karanga, ka mutu ko tēnei nō Hokianga, Deena, ahau nō Kaikohe nei, Whāmoe, nō Ngāti Hine me pērā kē pea te kōrero māu, pai kē rānei kia kī atu au nō Matawaia. Ngāti Hine, pai ana Ngāti Hine, ko te nui tērā. Āe, nā, ko, ko tēnei no Te Hiko o Te Ika, nā, kua tae atu ki a Takoha nō Te Kerikeri. Engari me pērā taku haka mārama ki tēnā pea maha tonu ngā tāngata kāore e noho ana ki te kāinga nei, kāore kē e mōhio ana pēhea tonu te, te whānui o tēnei rohe. Maha ngā tāngata o Aotearoa e pōhēhē ana, e noho pātata katoa ana tātou ki a tātou anō i raro i te karangatanga nei i te Tai Tokerau nei, he rohe kotahi. Kāore e pērā ana. Ka haere mai koe i Te Hiko o Tīkei Hiataroa, ka tae mai ki konei, ko Tai Haoropel. Aa, iāianei, i te wā e puare mai ana te rori o Mangamuka.
Tēnā koe e moko, mō te haka tuwhera i te rori ra. Āe. E mōhio ana koe, koia tēnei ko tētahi kōrero i puta i te kaunihera, mehemea ka kite koe i tētahi mahere o Te Ika-a-Māui, ka pōkai koe i Te Tai Tokerau i tana rohenga ki Tāmaki-makau-rau, ka pā atu ko Te Rainga ki a Taupono-i-ātia. E pērā ana te, um, te roa, te rahi. Āe. O Te Tai Tokerau, o tēnei rohe, he rohe nui rawa atu.
Muhanae, nā te mea taku kawawapa kōwhao rau i ngā tau ko Pahuri, e kōrero mai ana e te o ngā iwi o runga ki au, anō nei, hoi nō tāku e peke i te taiapa kua tae atu ki te kāinga o tēnā o tēnā, kāore moana, pēhea tonu nei te mata. Me he papa kāinga kotahi noa iho tēnā i te hopukanga. Engari ētahi o ngā kāinga nei, ka nui te matara o tētahi, tētahi. Kia te ana he korero katakato tau ia matu.
Kaua i mua i nga kamera na he korero katakata. I tera atu wiki ka tu ko te hui a tau mo nga kaiako reo rotarota ki konei ki te Tai Tokerau ki Waitangi ka tu ki Waitangi ka tae atu au i te mea i tautoko ahau i te kaupapa. Wāhi mōhio ana au ki te reo rotarota, ka tae atu ahau ki te pōhaka tatae, me ko ngā manu kōrero engari mō te reo rotarota. Me tū te tangata ki te kōrero i tana kōrero, engari tētahi wahine, hanga kuia nei, nē? Ka tū, ka kōrero mō tana tūpono ki tana teina e moe tāne ana i roto i te rūma, engari i te mea he, e turi ana ia, kāhore kē ia i rongo. Nō reira, ka, i te rapu kē ia i tana tuahine, i tana teina, ā, ka titiro e kore ia i rongo, ka mea ia i roto i tana kōrero, ā, mēnā I pai kē waku taringa ko mōhio kē ahau e aha ana te aha i roto i taua rūma, engari i runga nō i te mea e turi ana au, ka kuhu atu. Tahi wēnei ka nui, ka kite. Kahore ahau e hihi ana. I āianei na ko hanga kāpō me te turi ahau i tāku i kite ai, engari i te mea, you know, e. E kōrero ā-ringaringa ana, e, he reo rotarota kē, e kaha ana te haka puaki i tāna i kite ai, i mea ai i roto i tana kōrero. E haramai te ataahua o taua reo, me ahakoa e tino iho nei taku mōhio ki te reo rotarota, ka mārama kē ahau ki ngā tū kōrero i tū i taua pō mō te momo o te haka puta. He kupu kanga kei roto i tēnā reo? Ai. E korekore ni. Ai.
Kanga. Ai.
Oh.
Tēnā pia.
Ne. Te te reo. Ah. Okay. Oh, Puruhete. Ai.
Mahara nā ki te wā i akona hau te reo rotarota i te ka, te koroke nā Eri Hokianga? Āe, Eri Hokianga. Āe, āe.
Nō, nō hea i hoki ia?
Nō, nō, nō konei, nō Te Tai Tokerau, nō Rawau Moeana, nō hea? Tikanga hoki, mō ō tātou mana ki te kura nei, ngā wā katoa. Āe, e haere mai ana, i haere ki runga i ngā marae i roto o Ngāti Hine, ki te ako anō hoki i te taiwā. Ia, he tangata kaha. Koe tō mātou kaiako i roto o Te Hiku noki. Āe, āe. Iri, me tana kī, Ko te iwi Turi he iwi kaha ki te ngau tuarā. Ko tāku mea tū, Nā, nā te aha āe? Hei tāna, Oh, well, tēnā pea, e iwi kaha ana ki te akamai tō rātou reo ā-ringaringa nei. Ko, kia mōhio koe, tētahi o mātou whanaunga o Pipiwai ake, ko ia te Māori, I tino mohio ki te tena reo rotarota nana i whaka Maori i te reo rotarota. Ka mutu ka haere koe ki nga hui ko hau ko hau i roto i taku mahi he kai tautoko ki wa ratou mahi a tangata whakairo he turi kei reira ia a me ratou katoa ka haere mau ko taku kotiro mea mai mea tau ki a Tania oh Ka karangangia tātou e te iwi nei, ā, ka haere tātou, ka mihia tāua e te Kura me tana kore mōhio, ka ahangia mātou ko te katoa he tangata turi me tā rātou reo. Tau, ka puta mai te wahine ki te karanga i a mātou.

Ka noho manuhiri atu a māua ki roto i te, ki roto i te whare, ka tū mai tēnā, ka, ka mihingia mātou, māua, ā, ka whakamāoritia mai e Alex kia, kia mōhio, kia mārāma ai mātou, me te mea ka tū atu i te mutunga, tū atu, hau te mihi, te whakautunga mihi, Ka kōrerongia atu e ia i roto i te reo rotarata. Tino, tino kaha te hunga turi, nga mea Māori, tino kaha rātou ki te whiriwhi, ki te whakahoki mai i reo Māori, ahakoa he reo rotarata, tikanga Māori, ahakoa e kore taea te whakamārama, me te hiahia kia Māori tonu wā rātou kaupapa. Nē. He rawe. Mahara ana au ki te wā i noho au ki roto o Akarana, Tamaki Makaurau. Ko tō mātou marae reira ko Te Unga Waka. Ko tētahi o ngā hunga o reira he tangata turi. Nō reira i ētahi wā ka tau mai tētahi Ā, ope manuhiri he, he ope turi, e nā Mātou i, i whakarite i a ia ki te tū ki te mihi, ā, ki a rātou i tō rātou reo rotarota, nō reira, āe, kua tino kite ahau i tēnā āhuatanga Māori e, e tino puta ana i roto i tō rātou reo rotarota. Āe. Kaha rātou, kaha rātou ki te whai kia Māori mai ai. Me tō mōhio, nē, tērā, tērā hunga, he maha ngā mea horekau e mārama ana ki a rātou i te kore rongo, i te kore e uru mai ki roto i ngā nuances o te reo me wērā mea, engari mā tā rātou kaha kia, kia mārama te māramatanga e, e taea. And ko Eddie, um, Kaha tera tau, he kaha ia te haere te ki te ako i nga kura i roto i nga marae, um, kia uru atu me taku whakapae kei e kua hanga tini ia nei te hunga o te Tai Tokerau kua ako, ako tika i tera reo. Ae. Oh. Na te Covid i, i whakararu i to matou, ah. uh, o matou. Wananga. Wananga.
Yeah, yeah.
Reira, kihai matou i tino haka oti. i te wānanga kia whiwhi. Engari i whiwhi mātou, mātou te wiketera. Engari he, he, he mea, ina he, he pukenga nui tēnā, nē, ai, kia ai. ākona ai Ia. te tangata ki te mahi rotarota, Ai. kia, nō te mea rawa mātou e mōhio ana āhea anō te wā, Ai. ka pā tētahi anō tangata turi ki a koe, Ia, ia. ka whaka, Rite koe ki te whakautu, ki te kōrero ārotarota nei ki te hunga turi.
He mataku anō hoki tērā. I te wā tuatahi tīmata ai te mahi tahi ki te hunga turi, tēnō, tēnō, kore au mōhio me titiro au ki hea, koska rātou i tōtika te titiro ki a koe, tēnō Mātakitaki i a koe me tō mea
Peni me te tangata karapa nei te kanohi nei, kare koe e mōhio me te. He aha tō kōrero?
Nei mō koe peni me te tangata karapa nei te kanohi nei, kore koe e mōhio e me pēhea tō titiro atu. Mōhio kau te nei he reo rotoroto te reo Māori, ina hoki turi ana te nuinga ki tō reo. Kōrero! Kōrero!
He turi, he taringa pizza rānei?
He taringa hōkeke. E ronga ana e aku tamariki e haka tara mai ana i tawhiti, maroke pāpā, maroke. Nā, e au koro nei mō aku tamariki, ki nā koe anō tēnā, hoki mai ana ki te kāinga, pēnei pēnei ana ngā, ngā, ngā matimati, e ako ana i tēnā reo, nē, tae pai ake a Kōwhiti aku tamariki, e ora kaumārama ana ki ōnā kōrero. He sēsē kōrero anō mō te take. Kōrero huna.
Koia ra. Hei, tatu, tatu koro Maori nei, pera ano ki tatu. Me, me, ko kaurua, nae ko to hoa, marama ana ki te reo Maori, i roto i te tokomaha o te tangata, oh, ko reira ngau tuara ai, haka wa ai te tangata. Kore no ratou e marama ki te tikanga o kororo. Ka pai. Nā, ā. Hei, māku e whāki tētahi atu, he tino pono tēnei kōrero. Tino pono tēnei kōrero. Ahakoa e kī mai tino pono, anō nei ētahi atu o kōrero kāore, kāore i tino pono. He waka whānau kei, kei, e titiro hakahāwea mai ana a, a moko ki a au. Ka haere a Tukaha me tana matua a Jackson, a Jackson he tangata tata tonu kia tino kapo, engari ka aha tana hiahia ki te ki te hī ika. Ka haere te hunga nei, ko Tukaha kotahi kanohi noa iho tāna, na ka haere ko ia te kaitaiwa ko ia te hoa o tana matua ki te haere te hī ika, ka haere ki Hokianga. Ki Hokianga, ki te hii ika, haere te hunga nei, te kore o ngā iwi nei e mea, e te ku, rāua e kite, e haere ana i roto te fairy land, you know, mo te whakawhitinga o te, o te waka. Oh, i te rāweneweni. I rāwene, āe. Ka mōhio ake nō te haruru. Mai, ko te haona o te, um, o te ferry, me, oh, me whakawātea, me whakawātea, kei runga tāua i te, kei paorongia te ferry. Tau ka horo tā rāua haere ki tahaki, haere tōna tikanga ki uta, engari ka haere kē ki roto i te, ki roto i te sandbag te āraini. Te reira rapa, eh? Rapa ki Yeah, rapa. And te mea, pēmēn kāpō, rawa i hia. Rawa i moe o te mua, te muri rāini o tāna. Waka, ka haere mai mai rani, e Pākehā tē Ropina, tōngia. Ka tē, oh, koe tērā tē raru o te haere ki. Tautu. Rawa e ika. Hia, horekau. Horekau e ika.
Mūhore.
Ka pene ka pone. Ko e rua!
Hoi ano, yeah. Yeah, hoi ano, ne.
Ka nui tera.
Hoi ano, ka nui tera. Na, hora hia mai e koe te tino take i whiriwhiri ai tatou kua rotanga mata atu tene po. Tēnei mea e kīia nei e haka kōtahitanga. Āe.
Āe. I te āta whakaaro. He aha koe i whakaaro ai ki te haka kōtahitanga? I te mea kua, he nui ngā kōrero, mai i te wā i haere raka tātou ki Waikato ka kōrero ki Ngi Tūheitia, ko te, e rua ngā kaupapa i whakatakotohia i a au. Tahi, ko te tū Māori mai. Engari nō mai rā anō tērā, tuarua ko te me mahi i raro i te kotahitanga. Ka haere huri haere, ka pahu tērā, ka korero tērā i tōna whakaaro korero. Ka hoki mai ki te kāinga me tōku whakaaro me pēhea raini e ea tērā kōrero. Me pēhea, tau, ka tae atu ki roto i te hiku o te ika, e rima ngā iwi, e rima ngā āta whakaaro mō tēnā kaupapa, tēnā kaupapa, ka mutu, i te manu kōrero, kei reira tētahi tauira, i roto i te manu kōrero i tēnei tau, i roto i a Te Ahu i Kaitaia, ka rongo koe i ngā taitamariki e kōrero ana, me aha te kotahitanga nei, e kōrero rātou, ko tā rātou, e whakatauira mai ana i a Hana, Maipi me ia ōna kōrero, engari ko kaha kē rātou te whiriwhiri me pēhea raini tēnei mea te kotahitanga, me pēhea tātou e haere kotahi ai. Io, tērā momo kōrero, mātou, ahakoa mātou roto Ngāti Hine nei, te pukepuke rau nei, ka whakataungia te kōrero o tēnei marae, ko hakahengia e tērā marae. I te mea, kei a mātou tā mātou ake anō tikanga. Nō reira, i roto i wērā āhuatanga katoa o te kāinga nei, Ngāpuhi atu, Ngāti Hine atu, Te Hiku, me pēhea tō rātou, tō tātou whakatinana i tērā kaupapa te kotahitanga, mehemea, ā, mehemea ko whakaae tātou, koe tērā te huarahi atu ki tō tātou ora. Ora tangata nei, nē, ora ā hapū nei, ora ā iwi nei, engari ora ā whānau, ko te mea tuatahi.
Me haka kotahi rawa hei tāu, te anō ka eke ki tēnā ora?
Me kōrero, me wānanga te whakakotahi, āe. Wētahi ka haere, wētahi ka haere takitahi, Wētahi ka haere ngātahi, engari ko te, ko te haere atu ko te ahu ki hea. Nā, me, mei tātou e ū ana ki te kōrero a Tā Himi Henare, i te, i tana hokinga mai i te Pakanga Tuarua, ka, ka wehewehe ngā hōia, ko tāna, e ora ai tātou me tū Māori mai. Me tū Māori mai. Rawa i wānangangia tērā kōrero e, he aha tēnei mea te tū Māori mai? Me pēhea tātou e tū Māori mai? Nā, iāianei kua puta ake anō tērā kōrero me te haere kotahitanga.
He haka kotahitanga rānei i roto i te tū Māori?
Tōna tikanga ko te tuapapa, tērā o te tū Māori, nē? Ko tō mōhio, ā, ko tō mea pēnei i a mātou, ko mātou i roto i te ngahere e mōhio ana, ā, kei kona te tuna, kei kona te tītī, kei kona ngā rito hei kai. Ka haere atu ki roto o tāu mārere, ka homai tāu mārere i wana ika me wana kaimoana, ērā mea, ka riro atu ko ngā, ā, kai o te ngahere i a rātou. E aia nei, i tenei ra, kua kore ke tatou mohio me pehea te mahi pera e kotahi ai te whakaaro. Horekau e riro ana ta ratou whakaaro i a matou, engari e mohio ana anei nga mea he mahi tahi ma tatou kia kotahi ai. Pai, a, kua marama haere. Na te mea tena haka kotahi, haka kotahi ki te taiao. Ae, ae.
Anipe, maha ngā momo. He maha ngā rerekētanga i tēnā iwi, i tēnā, āe, hapū, āe. Nō ka horahia ki te, ki te rōpū nei.
Tau te kotahitanga, i ngā wā o mua, ka mutu ko ngaro te, te, te peka nei, i roto i a Waitangi, i te, i tētahi wā, ko te kotahitanga, tētahi kaupapa nui ki roto i te Māori me tōna pānga atu ki a Waitangi. Haere mai ngā pahi o Ngāti Porou, haere mai ngā tereina mai Tainui, rere mai a Ngāi Tahu ki runga i a, ki runga i a Waitangi ki te kōrero mō te kotahitanga o te Māori puta noa i te, i te, i te motu, i ngā motu katoa. Ka tahi ka ngaro, wareware ana au e tehea tau ka ngaro um ka ngaro te pekaraka me taku mahara ki tetahi kaumatua o um Ngati Porou a Tama Tame Te Maro i kaha ia ki te u ki te kotahitanga me te u kia kitea tera tera tohu o te kotahitanga rawa ano nei i kitea. I rongo matou i tetahi wa i riro atu i a um Hinewhare. Engari he rongo noa iho tērā, he rongo kohumumu nei. Nō reira, ko te whakaaro nui o te kotahitanga, kua horangia kē i mua, e noho wehe nei tātou. Tēnā pea. By the way, ā, hanga whakaaro au e Taitāmau, ka, ka tae, ka noho au taku Ngāti Hine, taku tū o Ngāti Hine, ā, e kaua tētahi atu e kōrero mai ki ahau, e, me pēhea taku tū. Engari ngā wā o mua, i mōhio, awa, pai ana taku haere ki roto i a Taumarere, Ngāti Manu, ko mātou anō mātou. Pai ana te haere ki roto o Hokianga i te mea tera ia nga puna tangata nei e pai ana ko matou nga no matou engari pea no te ngaro no te hokinga rawa i mohena e aha te take tatou e piri nei ki roto i wa tatou hapu whanau ake e kore nei e titiro whanui ki nga take e pa ana ki te Maori rawa i mohe i aha e pera ai. Ka tahi te take e hohonu koe tenei, engari i a koe e koro mai nei mo te mo te ahei.
Ae. Ae te ahei mo te o te watea o te haere atu ki waenganui nga whanaunga. Ae.
Rapu oranga ai. Ae. Ka mutu he kaupapa He kaupapa hakawhitiwhiti tērā. Ko koe i tōna wā, ko rātou i tōna wā ka haere pēnei mai nei. Mm. Ki au nei, na ko koro uh, maoko takoha mō tēnei, i ngā marama ko pahure nei, mm. ko pā tēnā ki te, tēnei mea te tātaia. Hakapapa? Hai. E pauri ana hau ki au nei, ka hore e, E tika ana te whai mana o te hakapapa i roto i ā tātou whakahaere i tēnei rā. Nā te mea ina whirinaki tātou ki reira, kāore tātou e wehewehe ana. He tino aho tēnā tuitui i a tātou. He maha ōna painga. Hei tauira, e kotahi marama pea ki muri, ka tae ohorere mai te tangata nei ki taku kāinga, he whanaunga. Muhu koe taku whare kei runga kē rā. Raka ana te keti, nā, ka tae mai ki te kuaha, ka mōhio au, o, he take tika tēnei, nā, ko Pekea te keti. Ka tānai, hono ko taku whanaunga nei e hui ana tēnei wāhanga o taku whānau, nōku ngā whanaunga nei, kua whitu tau rā atu e hakarite ana i tēnei hui. Haka hui, haka tautoko i a rātou anō. Ko tētahi wāhi o taua hui e hihi ana rātou ki te ako, ē, ko wai rātou? Tata tonu, etahi horokau ke e mohana ko ko wai ma o ratu tupuna karani tonu nei. He, ka mutu taku hakapai he maha tonu nga whanau, pera te kuware. Na, ka tamete tangata nei me tana take, ohorere, me nau e wata ana ki te haere ki ta ratu hui i taua po tonu ano. E, kahore au i hihia, na te mehera horoi. Hoi no, pehera nei ka hakae ahau. Nō muri kē mai ka māramau e hia ahau i haka ai, ka mea ahau ko ngā tūpuna e mahia nei rātou mai, ko Mao, ko Mākere te hīkoi ki reira, i haere ki reira i te pō ki Ōtaua, i Pukerata, te Winetū ana, te tānga atu ki reira, ā, kua tau kē i roto i ahau, koinei nō tāku e hoatu ai mō te wāhanga ki te hakapapa o te whānau nei, ā, ko ngā mātua ka mutu atu ki ngā Karani, ngā mātua. Ka nui tērā. Ina tawhiti atu tera ka ngaro ratu, i kona ratu tango hakau na nga, kite ahau i whai take taku haere ki te tautoki te ratu hui. Engari me ata nau ki a Makereta, tena pea koia tenei ko te tahi mai haka kotahi i to taua hapu, hore kau e haere mai ana ki ta marae. Ko ahau, ehara i te mea ko hau anake, ko taku whanaunga hoki ko mutunga tetahi, haere ana ki nga hui i roto i te rohe whanui, Ka pēnei taku hakaaro, kore kau te whānau e hoki mana ki te marae, engari anipe ko tā tāua mahi he kohikohi haere i waho. E toru wiki muri mai, ka mate tētahi o te whānau nei. Tēnei whānau, e ngā mate o tēnei whānau i ngā tau tekau pea ko pahure nei, hora kau ērā mate e mauria mai ana kei te marae. Tangihia kētia ana ki te whare. Ā, ka mauria mai te mate nei kei te marae. Ahakoa he kaupapa pouri tērā, he tangata kua mate, ko taku hari, Haka pai anau na taku haere ki te tautoko i te iwira, he haka kotahi ano ia matu, i runga i nga tātai heke. He aha te hua? E toru wiki i muri mai, ka hinga te tahi, takoto ana ki te marae. He maha nga momo haka kotahi tana, e hopu kau atu ana i o korero mo Ngati Manu, me hau katoa, he Ngati Manu katoa, e tatou katoa. E ka nui te, te kotahi o tātou i roto i o tātou tātai. Ā, horekauhia nei ko ahau, nā he, he, kia kōrero, engari, ā, he āpiti i ō kōrero. Inanahi ka tae mai tētahi o aku irāmutu, ka tae anō ka hoki mai te kāinga, ko, ia, ngaro atu ki, he Arani, ki Arani tana oro hokinga mai, e rua tau ki muri. Nā tau, ka takoto nā tau, nā, haere koe ki tērā mahi, haere koe te mahi mō te marae, whakahokia mai i au te ihi o te marae ki a koe, ka mahia tērā mahi, te tae mai i nanahi, me tana pēki pukapuka, pēnei te nui, me ōna whakapapa katoa, he tana hiahia kia tiro au i wana, tana, tana pukapuka, ā, Ki te, kia whai whakaaro atu mehemea, horekau mehemea e tika ana, kahore, mea te au, e tika ana te katoa, engari tana whakatakotoranga hanga uaua ki te, te taki haere. Na, no reira, ka noho matou ki reira, hono, te ahiahi i nanahi, he tatai e, e honohono ana i nga tatai, kia mohio ia, tōna hono Matawaia nei, tōna hono Ngāti Hine nei, tōna hono um, Mōtatau nei. You know, kia, kia... Me tīmata pea ki kona? Me, yeah, me tīmata yeah, well, pea ki Māna kona? te kōrero i nā pō, mea mai uh, waku the, uh, George Okotāria, hōngi āta haere a te wānanga, koe mea tau, anei wētahi huarahi e hoki mai ai koe ki roto i te whānau kia tīmata ai tō rongo i ngā kōrero. I tu atu tērā, oh, e tana, kore rawa ia whakaaetia, hoki anō hei marae komiti memba.
Engari nē, e tātou, e tātou mā, me, me ah. mohana koe ki tō whanaungatanga, ah. ki tētahi atu, ka rerekē, ah. pea, tō, tō aro atu ki tēnā tangata. Koia.
Uh, uh, Kelvin Davis? Nai. Uh, taimai ki te kura, i tērā atu wiki, Ā, me te mau mai i tēnei ope nō Ahitereiria, ā, ngā, ngā iwi taketake o reira, nā, ko au tētahi o ngā kaihakatau i a ia i reira, nā, ka haka heke ahau i a au anō, i taku heke Ngāti Manu nei, i mā roto kē mai i taku tupuna whaea nō Ōtaua. Anō ki au a Kelvin, He horau mō āna tangata mōhio rānei ki te haka papa e tangata kūware rānei, tahia ka tū mai, ka haka heke ia i a ia anō, ā, hono, hono tonu hoki i a ia ki ahau i roto i taua tātai heke, kāore mōhio e, e pērā tana mōhio ki tana heke. Nō reira, ka, ka kite koe, he aha tō whanaungatanga ki tētahi atu tangata, ka rerekē tō titiro ki tēnā tangata. Hore kai e ana kia, E pauka tō ngā kōrero ki runga i tā ka whakahaere. E whakaae ana.
Ahau nei, i taku mahi nei, he mahi taimaha rawa te mahi i roto i te kaunihera, engari mēnā kua tātai atu ahau, kua rerekē te aromai ki au, ki te kaunihera. Nō reira, mēnā ko tae atu i roto te kao ko Hōhā Marika ki te kaunihera kua kore e hakae kia hoko taikawai ki te hapori rā, mēnā ka tae atu a Moko te mea ko rerekē mēnā ko tae atu a Moko o Te Aupouri ko. Kua aroha mai te iwi ki ahau, ahakoa te hoha ki te kaunihera i hoha ki te kaunihera, engari ko hau te kanohi o te kaunihera ka rerekē te aro mai ki au, i ahau e karore haere ana i te motu, ana, ka, pēnā anō ka kaha anō taku mihi ki ngā hapori me waku hononga ki taua hapori anō, hononga hakapapa, hononga aha kē atu anō, kia rerekē te wairua o te hui, o te aha ki atu nō reira hakai katoa nau ki tāu e kōrero mai nei. He roto nō ki tērā.
Nō reira, ahau nei i a nei nei me rapu atu taku. Ngati, tō tū o Ngati Hine. Taku tū o Ngati Hine.
Well, i au e kōrero ana ki te tangata ko hau nei tana kai tautoko, me tau ko tētahi wāhi tino uaua o te Māori Hei kaiārahi me wana kaimahi he Māori te katoa, e whakawhanaunga atu ana koe ki wō whanaunga e kaimahi nei he pou mai, nei nāu, ka tae ki te wā me whakakore wā rātou mahi he tino uaua, e tino uaua, he mea tērā me ako. Mei koe whakaaro ana o whakarongo ana ki ngā pūrākau o mua, you know, ina pau te hau ki a koe, well, well, Hei aha, hei aha noa atu koe, haere au ki konei, ki te rapu tangata, e rawa e, e, na re, tenei wa, me haere ma roto i te ture, me haere i roto i te anoa, te anoa, um, tau pai te whakapiri atu a whakapapa nei, engari kei kona ano tau ina he koe, ka mea, oh, na te momo a, te momo o te koroeke raka, Kore tutuki te mahi ko ngaere atu ngaro atu tera momo korero ka puta i runga i te whanaungatanga horekau puta i runga te moho te mea e ho e. Ahakoa, ahakoa, e kore he. I roa nga mata o te noe. Ae. E kore te hakapapa e he i ena tu korero. Ae, noe kore. He korero rere noe hoena i te hau. Ae. Apopo ko ngaro. Engari ko te hakapapa he pumau tonu. Ae.
He pumau tonu e kore tae te tini. Uhuh. Hono tāku e hakaaro nei, he momo haku ko Tahitanga. Nā te mea ina kōrero ko Tahitanga tātou, ehara i te, pea? I te mea he ko Tahitanga pēnei i te ope hōia nei, ka tū ko tahi tangata, ko ia te rangatira. Ahakoa mēnā mā kōnā ka rite katoa ai o tātou hakaaro e kore pērā i roto i a tātou, nō reira kei hea ētahi atu haku ko Tahitanga, E tutuki ai e Taue ō tātou moemoeā. Ā, ki te kore, hona, tā koe, werowero i a koe. Āe, āe, āe, ō. He nui taku whakaaro mō tērā, mō tērā. Ō.
Kōhā ora. He, he aha te, he aha te haka kotahitanga e, e, Engari kotahi te kupe. e whakaaro nei koe, kotahi tangata, Nō, ko kore ia rawa, hei, hei rangatahi. kore rawa au whakaae ki tērā. Ko horekau tērā te tikanga o Ngāpuhi nui tonu i a nei. E kore, he, he wā anō i mua, i āta wānanga mātou, I mua atu te tūnga o Te Rūnanga o Ngā Puhi, ā, he aha te kaupapa? Ka āta whakaaro mātou me te whiriwhiri me pēhea ko tōna tūranga, horekau te rūnanga, iāinei ko te iwi, te hunga, te mana whakahaere o Ngā Puhi i tōna wā, ā, ka whakakotahi mai te marea i runga i te take. Ka whakakotahi i runga i te take, mehemea e pā mai ana tētahi take e raru ai a Ngāpuhi nui tonu, ko whaka whirinaki te katoa ki te kōrero he aha te take, mai tērā ko āe te katoa, I tēnei wā, uaua ka āe te katoa o ngā hapū i roto o Ngāpuhi i runga i te kore e tautoko ki ngā take. Nā, nō reira, ka whakatūngia te, te Rūnanga o Ngāpuhi i runga i te mōhio ki tērā, engari rawa i tū te wānanga, me pēhea tō tātou, ā Ngāpuhi nei, piri ai ki runga e rongo ai horekau ma te ko ma te rangatira kotahi, ma te tangata kotahi, e kore tatou e whakaae ki tera, i te mea horekau tera ko ta tatou tikanga, engari kia hoki mai ma te kaupapa tatou e kawe e ngaro ana tera tera ahuatanga. E kore kē, you know, e mahara ana, and kei a koe ngā tēpa o ngā, o ngā, um, ngā hui o, o Maihi Kawiti mā me, um, a Pae Wītihira mā, tērā, tērā hunga i, i pokea mai a, a Kaikohe ki te whakatau i wētahi. Nihau, te hē o te tiaki o tērā tangata i tēnei wahere o, nihau, kia, kia tau ai ngā whānau, wēra momo, i haere mai rātou i runga i te whakapae, he mana tā rātou ki te kōrero, i runga i te mea me, kia, me whakatika kia kotahi ai te whakaaro o te tangata. Nō reira. Ki ahau nei, he take me tino wānanga a Ngāpuhi nui tonu, me pēhea te tē whakarite i ngā take o Ngāpuhi ki kia tae ai, kia pai ai, kia āe ai ōna iwi, ōna hapū ki te whakataunga. Kua kore kē pērā i a au nei. Nē, kei, kei, ko te whakapa, ahakoa, e rā, haere au ki roto, i haere au te kauwhau tētahi aha rānei i roto, kai koe, ka mea mai, rawa koe ko Ngāti Whakaeke, kaua koe haere mai konei ki te kōrero ki a au, me te, engari, hai koe te rapu i tō whakapapa, ki ahau, whakaeke nei, kia mōhio e koe ko wai au, nāku ēnei whenua. Tika tonu. He tika tonu tēnā kōrero. Kaua, yeah. He tika tonu tēnā kōrero. Kau e whakapae, kau e whakapae ki te tangata, e, you know, kia mōhio koe, ko wai koe, kia mōhio koe ko wai tō hononga ki te tangata.
Ana ka mutu ka hoki anō ki te kōrero o Moko e pā ana ki tērā mahi o te kaunihera. Kua kite mātou i ngā hūā o te, o te whanaungatanga i roto i ā mātou mahi. Ka māmā ake tana taenga mai ki a mātou kia hohou i te rongo kia Tatū ai ērā momo take i roto i ērā hapū i roto i tō tātou rohe nei. Nō reira, i te ara whanaungatanga, nō te mea ko te reo Māori tērā a Aha Atu Raini, ka tōia mai ērā kia kotahi mai ki ēnei momo āhuatanga o te hapū, o te iwi, ā, ki te kaunihera me ērā momo āhuatanga katoa. Nō reira, e tautoko ana i runga i taua huarahi o te whanaungatanga.
Te huarahi māmā e haka kotahi ai i te iwi, common enemy, nō reira,
Treaty Principles Bill mai, oh, katoa o te Māori i Aotearoa, i tāwāhi, kotahi mai.
He tika tēnā. Te kaupapa, kōrero koe mō te take, ka haka kotahi i te take, nō reira. He aha te take i kore nei tātou e ako kotahi i ia rā? Kia mōhio koe, i tino tae au i taua wā, i tīmata ai te ngā wānanga, i tino tae au ki te mea atu tō tātou hauora, he take e mate ai tātou ina kore tātou e whakakotahi i runga i te whakaaro kotahi. Kaha taku hiahia kia uru mai Māori mā, Ngāpuhi mā, hapū mā, ki te whai whakaaro mō te oranga o te tangata, oranga tangata nei, oranga whānau nei, oranga hinengaro nei, tae mai ki tēnei rā, rawa anō i tērā i tutuki. I te mea, noho tēnā i konā, me tōna māuiuitanga, me tōna mamaetanga, me te rawe whakaiti ana i wērā, tērā āhuatanga, engari horekau anō Te katoa o tātou e whakaae, me ora tātou ka tika te tū rangatira, ka tika ērā mea katoa. Haere te hunga nei, haere te ope ki runga toitū te Tiriti, me te mohio o ngā marae, oh, wēnei he diabetic, me tika ngā kai ki reira kia taea ai te haere ki te marae atu, ngā mea kume ana, ērā mea katoa. Unless kua whakaae tātou, kua tērā tō tātou oranga. You know, e, horekau e, e, horekau ke whakaaro ana mo te, mo te, mo te paenga, te he aha te, he aha te marara, he aha te mea, hei noho tātou ki raro, kia kotahi ai te whakaaro. Ano kia au ko te hauora, te oranga, ērā momo kōrero ka taea, ka tutuki. E whakaaro ake au ki ngā, ngā kaupapa reo, ngā wānanga reo e whakahaere nei te iwi nei. Engari kāore pea rātou e tino mōhio ki ngā hua ka hua ake i tua atu i te ako i te reo. Ko ngā hua ki tua atu i te ako i te reo, ko ngā whanaungatanga kua tuituia ki roto i ērā mea, ko te oranga ka puta ki waenganui i tērā hunga. Kāore i ngā kura reo i te ine i. i te pikinga hauora o te hunga ka taetae ki ēnei kura reo, ki ēnei wānanga. Nā, ka whakaaro ake au ki tēnei mea te kotahitanga e tika tāu nen, me, me nui ake te kaupapa tērā i te wero kei mua i te aroaro o te tangata, ā, pēnei me, me te hunga e aru ana i te reo, ko, ko te reo tēnā e whakakotahi ana, ā, te hunga ako i te reo. Engari ko te whāinga, Ki tua atu i te ao pataka, i te whāinga te, te mea ki tua atu o tērā, a, ko te oranga o te, o te Māori, hei, ko te oranga o te iwi. Ā, mehemea ka aro koe ki ngā wero o taua wā rā, ka kore e oti i a koe i tēnei mea te Kotahitanga. Ā, engari, mehemea ka aro koe ki tētahi kaupapa matua e whai reo ai, e whai mana ai te katoa, ā, ka taea e koe tēnā mea te, te kotahitanga. Ā, mā te ara whanaunga, mā te whakapapa, mā te ako i te reo, Ā, ko ngā wheako o te Kotahitanga ki roto i tōku ao ko te hākinakina. Nā, ko mātou te, te kapa Māori haere ki Poihākina i roto i ngā wiki kua taha ake nei. Ā, te nuinga o ēnei kaitākaro he tauhou ki te ao Māori. Ā, ka mutu ko te, ko te pāwhutu pāro ō rātou ao. Nā, ko, ko te tino hiahia ki a rātou kia, kia toa rātou i ngā kēmu katoa. Ka pai ko tāku hei āta whāngai i tēnei mea te Māori, he aha te tū Māori, he aha, he aha te kaupapa matua. Kaua ko te whai kia toa ai rātou, engari ko te whai kia hoki mai ki te kāinga, ā, kua, kua mōhio, ā, Ki ētahi kupu Māori, kua mōhio ki te tū, ki te waiata, kua mōhio ki te haka, nā tēnā i kotahi ai mātou. He tauira tērā. Āe. He aha taua kōrero a Kīngi Wai kē atu ki te kotahi te kākāho ka whati ki te kapuia e kore e whati?
You know, me tūpato tātou e kōrero ana mō te haka kotahi, mō te kotahitanga. Ahau nei i taku tūru i tēnei ao pōrangi o te kaunihera, o te kāwanatanga, divide and conquer, you know, like, ki te hiahia koe kia, he tangata i roto i te Pāremata, i roto i a Aotearoa nei, kāore e hiahia ana kia, Tū te Māori, nō reira, e hiahia ana kia noho wewehe kē tātou, kia noho wewehe kē ko Ngāpuhi ki a Ngāpuhi anō. Nō reira, he aha ki te hoki atu ki tō pātai, he aha te amarara, he aha te korowai o te kotahitanga e korowai nei tātou, mēnā kāore ko te reo, ko te tikanga, ko te aha kē, anā, mā konā kē tātou e kotahi ai, anā, e kore e whati.
He aha taua hanga, nē? He tino wānanga tēnei mō tētahi kotahitanga, nā te mea ko tētahi kotahitanga, he kotahitanga haka kotahi a iwi, tētahi haka me pēhea te haka kotahi ahau ki a koe, me pēhea te haka kotahi ki te taiao, me pēhea te haka kotahi ki te wā. Tēnei wā atu nei, me pēhea te haka kotahi ki te ao whānui? Na, hakarongo ake ana au ki ngā kōrero a Takoha, kei konā te tauira o aku whakaaro. Kāore au e mōhio ana me mea e taea ana he haka kotahitanga, haka marumaru i a tātou katoa. Engari e haka pono ana au Kei konā anō ētahi haka kotahitanga e tuitui tonu ana i a tātou, pēnei me te hui o taua e kore nei, pēnei me tā takohe e kōrero nei. Tētahi anō tauira ko Nāwai Teka e hui nei tātou. Ki au nei he momo haka kotahitanga tēnei. He aha koutou i haere mai, ko te tūmanako he rawe ki a koutou te. Haere mai ki konei hakawhitiwhiti kōrero ai, engari i tua atu i tērā, hakapai ana he tautoko i te reo, haka kōtahitanga tērā. Tēnā pea he tautoko i a au, pērā te haka aro wētahi, he momo haka kōtahitanga hoki tērā, ko te roa o te tangata me tana pūmau me tana ū ki tētahi kaupapa. Ka hia te roa. Ā, ka hoki aku mahara rua tekau tau ki muri, ina karanga ahau i tētahi hui, ina haka tū ahau i tētahi kaupapa, horekau he tangata kotahi ka tae mai. Ka rerekē pea i tēnei rā, nā runga i te aha, hare te mea ko te katoa e hakapono ana, e tautoko ana i au, engari he, he, he iwi anō kei konā e tautoko ana i au, nā te aha, nā te kite I taku roa, e haka pau kaha ana ki taku, me te, i runga i te ngākau pono, ki taku kaupapa. Pēnei me koe nei, ina haka tū koe i tētahi hui, e, ka haere te tangata nā te mea, nāu, nā Moe Milne taua hui. He haka kotahitanga tēnā. Tētahi haka kotahitanga, Huna nei, oh kua tino, kua tino haka korikori koe i aku hakaaro i runga i tenei kaupapa. Tetahi ano haka kotahitanga, he haka kotahi tawhiti. Na, he aha te tikanga o tenei? Ko hau tenei e noho ake nei i Kaikoi, ko Kaitera kei tawhiti, ka mea mai te tangata ki ahau, oh he kaupapa ta Moe Milne, kei mea, oh ko Moe e tohu ana hei tumuaki mo te aha, mo te aha. Ko taku haka kotahi, ki a koe. He mea atu, Amene. Āe. Kei konā anō ētahi haka kotahitanga kāore pea e āta kitea ana e te tangata, engari nā whāwhā tātou i te kokonga o te ngākau, kei konā tonu anō. Mahara ana au te wā e noho ana au ki Akarana, ki Tāmaki Makaurau. He maha ngā kaupapa i tū i runga i te marae. Hoi nō ko tā mātou mahi i roto o Akarana he mea tautoko i te hunga e noho kāinga ana. Nā, ko tēnā momo tautoko ko te whatu i ngā moni, ngā pūtea hei tautoko kia hokihoki mai ki te kāinga mō ngā hui, ka mutu kia rongo anō hoki ngā hiahia o te kāinga ki ngā mea kia haere tonu ngā kaupapa me ngā mahi i runga i te marae. Nō reira, e tino whakaae ana ki tēnā whakaaro e pā ana ki te Kotahitanga, he mea tino hōhonu i roto i te ngākau o te tangata mehemea e hiahia ana ki te whakaputa i tēnā Tēnā, aroha nui ki te kaupapa. Mehemea ka tino puta mai tēnā aroha i roto i a koe, nā, koia ko te kotahitanga e whakawhitiwhiti ana i waenganui i a koe me ngā hunga e piri nei, e hono nei koe. I raro hoki i tēnā kaupapa. Ka mahara hoki i ngā wā i noho i roto i te tāone. me ngā hui ka tū ki ngā marae, pēnei i tō mātou marae i Tūnga Waka, Tātai Hono, wēnā marae he marae ā-iwi, harakē nā te hapū, he marae ka noho ki roto i te tāone, te nuinga o ngā hunga nā rātou i whakatū ēnā marae, ko ngā hunga nō te kāinga. He momo. Kaupapa hei whakakotahi i ngā hunga e noho ana i te tāone. Ka kīhai rātou i tino whakaaro ka wehe i ō rātou marae ā-hapū nei, tō rātou kāinga tuatahi. Ka hanga rātou i ngā marae i roto i te tāone kia ū ai ngā kaupapa me ngā tikanga o te kāinga, ka tahi. Ka rua, kia ākona ai wā rātou tamariki mokopuna ā mātou i wēnā tūhonotanga o te whakapapa, ngā tikanga me ngā kawa o te kāinga tūturu, ka mutu hei Rama pea, kia hoki whakamuri atu mātou ki te kāinga tūturu ā tōna wā. Nō reira, koia ētahi o ngā kaupapa i tino kitengia ahau i tēnei mea te kotahitanga. Ahakoa Ētahi i a ia nei nā, kua hanga memeha, kua hanga tapepe nei wēnā wāhi, engari ko te kaupapa tūturu o ēnā wāhi ko te kotahitanga e kōrerotia nei koe.
He pai te rongo i tēnā, pai te hoki ngā mahara. Ko mātou anō ki Qantas, temeseme ana i te hunga waka.
Āe, i tērā wā, ko te Paraine Te Pōro, ko te, āe. I mohi au ki ngā whanaunga o Panguru, ngā toa ki te Neti Paoro. Ia, tērā, ka mātou te. Wēnā wāhi he kohinga tangata kia kaua anō tātou E tukuna ngā whanaunga ki ngā hau e whā kia puhia e te hau ki. Ia. Engari, see, tērā, ka kite koe i roto i tēnā, i whakapiri te katoa, he parekura, he aha raini, he take, he kino kei, kei ngā tahataha ka whakapiri te Māori ki te Māori, ki te whai whakaaro me pēhea. Te, yeah, ko nāu whakaaro a te tae, te tae wā. Tēnā pea, kia pā mai rāno tētahi raru kino, ka taea nō tātou ka whakakotahi. Oh, tino pena.
Mm. You know, tētahi mea, e, i au e kōrero nei mo te, um, mo te ano kau ka whakapiri mai runga i te hiahia kia ora Ā, tinana nei tātou i te korenga, engari me taku whakaaro, ō, io, ina, ina pā mai tētahi kaupapa, ō, pēnei te kōwhiore, engari he, he rerekē tērā, koe tērā noho wehenga tāngata. Engari mā runga whonu, mā runga tautoko ka ora ai tō tātou iwi. Engari te hiahia Kia whakapiri mai, kia whakatata mai, kia kotahi mai. Um. Tino uaua, tino uaua. Nei, mahara au ki tera, mahana au ki wera wa e haere ai ia mohina koe and e mahi Pakea, mahi Nahi ana au i wera wa, me taku hiahia kia mahi mo te Maori affairs, kia Maori ai au.
Engari, ko ēnā haka kotahi pitopito nei, ki au nei, anipa, ko te hua ka puta i te mutunga, hanga rite anō ki te tai haka kotahitanga a marara nei, nē, haka marumaru nei. Ko ēnā, ko ngā kotahitanga o tā te tupu nei i mua, i, kia eke rānō te mata o te toki ki te kaki, kātahi anō ka haka tōpū. Engari ērā kotahitanga katoa, ka hori tutuki. He wā tōna ka whati. Kia hatia, whaea, tēnā koe e e haka oho tonu nei koe i tō iwi, ki te wānanga i ēnei momo take haka mataara i a tātou, i tō iwi, nā runga i te mōhio, ngā tini raruraru o tēnei wā, e pāngia ana tātou e ngā Oho ngā hakareretanga i ngā rā katoa. Nō reira he haka mataara tēnei i a tātou. E kore e mutu ngā kōrero mō tēnei takiko nei, hono e haka moemiti ana ki a koe māu i mau mai i te take nei i tēnei pō. Nō reira e tātou mā, Te hōhonu hoki, tena pēnā tō tupuna anō te kōrero nei, me haere tātou ki te kōpua, kaua e mutu ki te pātihitihi o te wai. Ko pērā te āhua o te wānanga i waenganui i a mātou, i a tātou katoa i te pō nei. Hei haka mutunga, kaua e wāwāhia te waka, e, kaua e wāwāhia te waka, engari, Tuia te waka. Ā, kaua e tukuna kia whiuwhiua e te hau. Toia ki te wharau, takoto ai, kei pakaru i te rā. Nō reira, ko tātou tēnei, ko tau te kaupapa mō tēnei pō, huri noa, kia ora huhui mai mō tātou.